Ɛnnɛ ɛyɛ dadiyɛ kɛseɛ pa a ɛrekɔ so wɔ Asante region a ɛwɔ Asante mam. Ne wɔ ate kɔkɔ so Nana Bial Ɔmaame ɛda fam. Ɛnnɛ ɛyɛ ne dadiyɛ ɛda a ɛdi kan. Na wohwɛ a amammerɛ ne amanneɛ na ɛretwa guo a ɛrekɔ so wɔ hanom. Wohwɛ nso a akofo mmaa bi nso wɔ hanom a wɔn nso redi wɔn agorɔ. Ɛnyɛ easy wɔ ha koraa. Ɛnnɛ adagyeɛ ɛne ɛpo so. Na mmerɛ a nsantene no ɛrekɔ soɔ no ara, wohu sɛ ah nkorɔfokuo bi de. nnɛte kɔkɔɔ bi ayɛ wɔn. Yɛnnim deɛ nti a, ne saa nti yɛbɛbɔ apono mu na yɛne wɔn akɔ akɔdi nkɔmmɔ ne yɛhu the way a amammerɛ ne amanneɛ no ɛsi teɛ because yɛnte aseɛ but yɛ deɛ ɛrekɔ soɔ bia no ɛbɛma wɔn awɛde update nti no yɛpɛ sɛ yɛbɔ ɛpere wɔn na yɛne wɔn kɔtwetwe nkɔmmɔ.
Abusua, yɛkyerɛkyerɛ biribiara. Yɛsane nso ma obiara akwaaba wɔ ama Abibire mu amammerɛ TV so. Ɛna w'ani ne w'aso gu so a wohwɛ yi anaasɛ wotie. Yɛsrɛ wo sɛ wobɛbɔ notification bell no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a da ne da nyinaa no video biara a yɛde bɛto mu biara no wo nso wobɛnya bi ahwɛ. Na ɛno nso so woasan akɔmmɛnte na woahyɛ ama afoforɔ nso anya bi ahwɛ. Na wobɛkae mfonini a wohwɛ anaasɛ wobɛhyɛ no nso a, nnansa yi na yɛyɛɛ Ɛɛ ɔpem so na asɛ tutu aba bio ɔyɛɛ ne sista dɔte yie na ɔyɛɛ dɔte yie no ɛɛ ebi ebibire mu amammerɛ ti wia nso so kɔpue mu wɔ hɔ na wohwɛ mfonin yi a nkorɔfokuo bi a wɔn deɛ wɔn apentepente wɔn ho no ɛno na me ne wo ba abɛka ne ho wɔn ho asɛm yi na saa nkorɔfokuo yi wɔn firi hefa wɔn nso so yɛ Asante region anaasɛ Asante dehyeɛ na mmom no wɔn wɔ Kumawu Kumawu man hene aane ne nkorɔfoɔ na ɛredi. gyegyenegye wɔ ayie no ase no. Na wei no mmabunu na ɛdi wɔn yɛ. Yɛne wɔn mpanimfoɔ bi twetwe nkɔmmɔ. Akunafoɔ bɔ bɔ dwa ase kyea me twetwe nkɔmmɔ. Na wɔbɛkyerɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛhu amammerɛ ne amanneɛ a ɛrekɔ so. Na ne nkɔmmɔdie mu no, ɛma yɛbɛnya nteɛ sɛ, sɛ Kumawu manhene rebɛba a, saa abrafoɔ yi wɔn na ɛdi anim. Na ɔkaa nsɛm bi wɔ mu a nsɛm no deɛ me deɛ mentumi nka no wɔ ha. Yɛbɛkɔ na yɛakɔ akɔtie nsɛm a aane ɛɛ wɔde too Abibirem amammerɛ ɛɛɛ TV so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso so ɛɛ wo nso wobɛtie bi. Mpanimfoɔ kaa asɛm bi sɛ, sɛ wo werɛ firi wo kurom abɛn a, woyera wɔ badwa badwa ase. Ne saa nti yɛmpɛ sɛ wobɛyera wɔ wo kurom wɔ badwa ase. Nti yɛbɔ wo nkaeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a da ne da nyinaa wobɛhunu mfonin bi sɛ yɛnoo sɛ ɛyɛ Kumawu ɛɛ manhene na ɔreba a, ɛdɔm wei ɛbɛdi nkaeɛ dɛ aprapra kwaa mu. Na ɛɛ wɔn amammerɛ ne wɔn amanneɛ no, ɛdin bi wɔ mu a yɛfrɛ no ɛɛ pensan, haa pensan no ɛno na wohwɛ yi. Aane, yɛbɛdi ho nkɔmmɔ wɔ hɔ. Nti pensan no ɛyɛ bosom kɛse a ɛwɔ kurom. Yɛnkɔ, yɛnkɔ nkɔgye. nsɛm a ɔne yɛ kaeɛ. Pa mpakyɛw, na yɛfrɛ wo sɛn? Ɔkyena yɛfrɛ me Kyami Appiah. Na na mpakyɛw, mo firi he fa? Ɔkyena yɛfiri Kumawu Babiase, na yɛsom Kumawu. Mo som wɔ Kumawu.
Na mepakyɛw, ayie yi ase a yɛbaeɛ, yɛhu sɛ afadeɛ no, mo ho, mo, mo afadeɛ no yɛ sononko. Ɛdeɛn ntia? Wobɛtumi akyerɛ, amammerɛ ne amanneɛ bɛn na ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ motumi, mo, mo deɛ no da sononko saa? Ah, kan tete no, na yɛwɔ, eh, fie bi a yɛfrɛ no Pɛmsae. ɛne nenam nom de kɔ ko nti nenam kɔfiri mu no bɛrima so tumi bɛkɔdua baeɛ ɔbɛka nyaa no ɛti saa bosom no tɛmisa no ɛkɔ baabiaa ɛne ɛde bɔɔ kwan ɛde ma safo so bɛkɔdua na kɔkɔɔ na wɔɛ mu no ɛkyɛ sɛ yɛni abere ɛnya ɛne bere a na fra ntoma kɔkɔɔ tutu ɛbɔ ntoma kɔkɔɔ no a na yɛ anibere sɛm Enti yɛn kɔ kwan mɛ sɛ bɛtumi akɔ dua.
Na na wei no obi bɛka sɛ mo ba ɛɛ ɛyɛfoɔ ɛna ɛma mo ɛyɛ de ɛgye mi kɔs ba mo ba yɛ nyinaa na mi sɛ ɔpemsoɔ na mo di ɔpemsoɔ anim anaasɛ kumawu ɛɛ ɛhe na na mo di n'anim. Wɔn nyinaa yɛ di anim yɛ bɔ kwan ama no sɛ ɔbɛwɔ no ɔbɛnya kwan a Ɔbɛkɔ ɔbɛkɔ na ne ho nkyerɛ no ɛno nti yɛde di n'anim no yɛbrɛ kwan ama no na ne ho nkyerɛ no. Na wei no ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ deɛ me menim sɛ tete ɛnkan tete no na yɛde ɛkɔ bukyia ho anaa ɛyɛ ɛyɛ ntwoma meboa. Ɛɛ sɛ yɛde fa bukyia ho sɛ bukyia no sɛ ɛkɔ ma ɛyɛ kama na wei no deɛ sɛ wokɔ a ɛwɔ de yɛ wɔn ho ayɛ sɛ w'ani abere ɛyɛ ne bere sɛm. Yɛbaeɛ yi, Ɔtumfoɔ no, n'ani abere, na yɛn nso kɔkɔɔ mu. Enti no, yɛn nso yɛsɛ ɛhyɛ yɛn so yɛma yɛn ho yɛ kɔkɔɔ, na yɛde bɔ paa firi mu. Nti yɛkɔ paa mu no nyinaa mu a, sɛ wɔanhwɛ yɛn sɛ yɛasum a, na ɛpono hɔ a, nyɛ adeɛ a wɔanhwɛ a wɔafiri nto. Enti wei no, ɛyɛ suman hɔ? Aane, ɛyɛ suman.
Na suman no, ne din de sɛn? Pemsan.
Pemsan? Pem, Pemsan.
Pemsan. Na ɛɛ, Pemsan no, obi bɛka sɛ n'abakɔsɛm kakra te sɛn?

na ɛyɛ titire yɛ nti me ne ne ne ne kyɛn me a meyɛ ho adwuma nti ɛma so a ɛgu so nsa a na sɛ ɛtu tene a na sunsum aba mu ɛna ɛbɛ nni agorɔ Enti sɛ mo ba si a, yɛ a na suro bi wom ɛma nnipa bi. But I.

Bill
yɛ da wɔ biribi ase sɛ ɔrehwɛ, ɔretie abakɔsɛm. Mmerɛ ni ɔde yɛne Nana bɛdi nkɔmmɔ bebree. Ne saa nti, yɛbɛgya Nana wɔ ha. Mmerɛ pa mu no, yɛbɛbɔ abunu na mepɛ sɛ wo last word, asɛm a ɛtwa toɔ a bɛtumi aka na wode akyɛ Asanteman ne wiase afa no nyinaa. Deɛ meka ne sɛ, ɛɛ saa sututuman no, ɛɛ ɛboa bɛrima nti ɛboa kɔdua. Nti ɛwɔ adeɛ ɔne ti gye Asanteman. Ɛno nti na ɔduru ha yi a, ɛsɛ obiara ma no kwan ma no wura mu.

asofofoɔ, akomfoɔ, nananom, ɛne mmeammea baabi biara no a w'amammerɛ ne amanneɛ wɔ no, ɛhɔ na yɛbɛkɔ na yɛde ɛhɔnom nso so amammerɛ ne amanneɛ abrɛ wɔn nso so anya bi ahwɛ. Yɛsrɛ wo sɛ wobɛ subscribe na woahyɛ ama afoforɔ no nso anya bi ahwɛ. Bɔ notification bell no so mia so sɛ da ne da nyinaa no yɛbɛ yɛde to mu a wɔn nso wobɛnya bi ahwɛ. Ɛnyɛ ha nko, yɛbɛkɔ mmeammea Ghana ha afa ne nyinaa ɛne Africa yɛsrɛ wo sɛ wobɛ subscribe ama yɛn yɛda wo ase sɛ wode berɛ hwɛ yɛn.